Chikondi. Eh, mdara wadi. Ndikukanga mwaka kuvhunza pesa ndada kuvhunza kuti ari sei kungoma wako. Ah, ngoma wangu ari pamahwani mdara. Kuenda. Ah, pakaipa chira akatobatirira pabhari ende hazvisi tobobuda. Ih, inga mahwani.
Saka muri kupa ronga sei? Eh, mahwani.
Ko chiko chakanyatsa kuitika ne mdari.
Ndisitomuziva wewe. Kumwana kunoku takangoshaya bhara kunoku. Handizive kuti bhara racho rakafamba sei. Kuzotonzwa kuti bhara rakanamirira kumwana. Saka mukuti ndo bhari racho raakanamirira irori kana kuti. Ah.
Iye ndiye achanyatsa kutaura kuti ndiro rinotarisirwa because hey. Eh. Apo then ukatoita kudyiswa namadhave acho nespoon ha ah, pakashata. Yayi. Pakaipa zvototi eh zvinoshaya zvitozvifambiso sei izvi. Eh? Ah chiri pamahwani. Ah. Ndikutoshaiwa mukana kuti ndimwe ndakangonzwa kaina asi andatombomuona kuti ndizive kuti zvakamira sei. Oh. Mm.
Imimi bhari ndoraishandisa kunoko kai. Aiwa ina ndisati ndariona because ndakangonzwa kubva patakangoshaya bhara ndisati ndatomuona. Hamuzoti mamuona?
kona chiri manje mdara wangu eh. ndoda todza chokwadi ma eh. kona pese uyu eh. takatosangana naye ini raisa ichitobhoka taitobvawo zvangu takaisa tumwe mwana nebhara kutopusha bhara ndara sini afana zvazisini kutobuda mafana

achatosvika pakuzvimba dumbu haa ah, pakaipa eh, ukaona panorambirira bhara chamwari eh? haasadaro ah, but mukoma wako yai ah, pakaipa apa zvatangirira pakuramba bhara ko kukanzi kudiwa mombe dzikashayika muchaita sei asi aenda akachati kamukadzi kake kane speed ndikazozvitio futi mujiripo baba ndino anenge aripo atoti andisaida ati osazokurumidza nditengesa ke zvinani azotorega kuti kana mfana wangu yanga aripo futi zvaurozondotaura futi kuti wazvidaziripo

Baba amwana kwasabhuku kuya ka uri kuda kuzoripwa. Uri kudiwa mombe mbudzi isu hatina kana pekutangira. Uyezve chief pavachasvika vachada futi kuripwa. Toita sei baba amwana? Ini ndandafunga zvangu kuenda kwamaganyani uku. Ndimbonoshandirwawo pamwe zvingaite namadzibaba variko kwamaganyani. Uri kuzvionawo sei murume wangu?
Alright mukadzi wangu tisati taenda mberi nenyaya ini ndine nzara mukadzi wangu ndofunga ndane two days ndakagara muno mumba kubva zvawaenda kwasabhuku paya handisati ndadya naizvezvi Eh, Saka chokwadi nzara. murume wangu ndanga ndichipota pota mushamwari mumabhururu mumasahwira umu pamwe tingabatsirike murume wangu ndozvanga ndichitsvaga kutange ndiri kukuignora kudai so mwoyo wangu ukurwadzikana Inyaya yakaoma murume wangu iyi. Yakaoma zveshuwa but mbonditsvagirewo chekudya nditange ndambodya tozotaura later.
But zvakanakai murume wangu anakai.

Ah, ah, titambire. Eh, tambire.
Tambire, tambire, ndatotsikoma enda kupiko. Ah, ndazoenda. Ndaona nguva dzacho atichaita idzi. Ah, ndazoenda kubasa kana nhota kuronda dini. Oh. Ndazongobuda ndakananga kubasa. Amnini ndo wazotouya kakubasa kwanga ndaenda kwekwe ndazoenda kubasa. Ndo wanga ndichitoshanda nawo wakauya kunobatira bamnini waiwa. wekutora bhara hanzi bhara rakangonamirira saka ini ndanga ndichifunga kuti ka ndiite kuti tiende tinowaona manheru anaya semunhu wandaishanda naye hamuna kwamuri kuenda hamuna hamuna kwamuri kuenda ikoko siyana nenyaya idzodzo handichada kana kutodzinzwa handichatomboda makanda ikoko uye muri kuziva zvakataurwa kwasabhuku imi makanzwa here kuti kwasabhuku wakanzi kudii nyaya inokusungirirai iyi mega ini munondiziva ndinotiza ini Asi Nda handidzikwanise nyaya dzenyu ini. zvinozobuda here? Haa ndofuna munondiziva inini ndati hapana munhu ari kuenda kupi. Uko hapana kuri kuendwa. Nyaya inokusungirirai kwa chief iyi nyaya iyi. Nyaya handichada kana kutoinzwa pano kana nyaya yebhara ravo handide kana kutoinzwa pano. Ini zvekudare handizvigone ini. Asi atamboenda kudare ini. Zvinozobuda Hamuna here? ehe zvinotobuda zvakatodaro zvitori right zvakadaro. Tomboti hatina chatiri kuziva pamba panapa. Ngatingonyarara. Mukadzi wangu unotaurisa. handitaurisa asi ndotaura chokwadi mangwana zvinobatsira kutaura kwandoita ikoko ka mangwana zvichakubatsira Enda kunotora bucket ndikuisire mvura yekugeza. Siyana nezve vanhu vakanamirira nemabhara avo ikoko. Vapedzera kare kare isi. Ndikuisire mvura yekugeza pano apa adyiwa nemunhu asina kugeza pano. Muudze bamnini venyu vava kuti vave kuzoona inini. Orange akandombofa nekumwa azubaka. Eh. Pakaipa.
Kuti mvura. Vakadzi vatakatora vane basa.
Zvino munin'ina wangu kubva zvandasangana naye musi wandanamira bhara iri makazombomutsvagawo kana kuti iye akambokutsvagaiwo kuti auye mumbotaurawo naye? Ah, handisati ndamuona ini baba mwana. Ah, zvimwe pamwe akaendawo kumbonondibatira ndima nhasi uku. Hameno, hatizive iye asina kumboya kuzokutsvagaiwo. Ah, zvakaoma chipoitei mudye baba amwana Ya, ndizvozvo hazvo asi mwana wamai wangu ka aifanira kungonditsvagawo kana kutsvagawo maiguru kuti anzwe kuti nyaya yakamira sei Ah, pamwe Mina ari baba kunyara ndaonera nazvo ka pamwe ari kuti ndii ndakakutuma toziva sei Ah, nano to- akungomirawo tione mwari oraitiko kwachambo uchienda mangwana kwatimboona kuti chipo uchafamba uchadzoka uchiti chii Ah, zvichafamba ndanzwa sei mbiri yavo zvinoita zvakanaka murume wangu unozviendera hako kubasa zvinoita zvakanaka usatye
aiwa tinongotenda kuna mwari naizvozvo haa ndanzwa mbiri yavo anzi vanozvigona izvi aiwa saka tinotongoshinga takatodaro kana waramba wakadaro aiwa wamukadzi chai chaiye naizvozvo ndakutemba newe manje usachema handiti Zvinowanika izvo usachema zvakatoitika kare. Asi munin'ina wangu mwana wamai vangu chaiye chaiye Aiwa, pamwe aifanira vari kunditsvagawo. kuuya. Vanouya, vanouya. Vanenge vachimbonyarawo nazvo ka vana vadiki. Aiwa usacheme murume wangu, usacheme baba vamwana. Makachema ini ndozoita sei mudzimai wenyu? Na zvakangooma.
Ah, zvakaoma. Asi madzibaba vanzi vanoshandira. Vanzi vanoshandira zvese zvinonofamba. Unotozodoka vana akamangwana. Ah, zvazondiomera.
Izvi dza 3 days handina chandokwanisa kuita. Mm. One day ndakarara musango. Izvi izvi dza 2 days ndingori mumba handisi kungokwanisa kuona kubuda panze. Iwe kana mumwe wangu achada kuramba chizvifunga rega timboona zvamangwana. zvinomira sei matoita sekudaro toona kuti zvinofamba sei chokwadi awa zvinofamba unofamba mukuma udyai nyama muwane kunwa mvura vanouya bamnini vanouya kuya vanouya zvavo Vana vadiki vanenge vachimboita vachinyara vachitya. Ah, dei zvikaita sekudaro akauya. Aiwa, kuuya anouya. Anouya. Ah, zvakaoma. Ah, zvemhepo chaizvo. Ah, dzimhepo dzakasimuka. Ah, imhepo. mhepo taiti dzifambire kwamadzibaba omuka rungwanani ngwanani
itai mudzifambire zveshuwa
mbo ndipowo mvura yekunwa
zvinowanika muupenyu my life
kasadza murume wangu hangu uchatofanidza usacheme wakachema ini ndinozoita sei mudzimai wako eh, zvinowanika madam but ah, zvinhu zviri kundibata naizvezvi handina mufaro naizvezvi zvakatoitika kudhara musarambe muchichema baba mwana chimboitei mudye mungatifire pano ah. uma ndiri kumiramira wani nemi wani tiripo inini tiripo inini mdiwa wako tiripo ichikoo kuti uwane kunwa mvura tiwane kurara ah, ndazviona tonotida mukadzi wangu but ah, musacheme musacheme izvi zva musacheme musacheme murume wangu musacheme musacheme kudya nyama yemuwane kunwa mvura ah, zvakaoma vamwe vachauya bamnini tigoona ha titongotarisira asi mwana wamai wangu chaiye asisafanira kudira amwe zvekubva